इंटरनेशनल नाम राखल गेलै इंटरनेशनल भेलै ओकर दोकान कोना छै भैया हो दोकान आरे तोरी के आँख फाकि कान सब देखा ए हे एने बात छै साग बेच चलू अहाँ हम दोकान चलाब दोकान पर सजनी हम अहाँ सब प्रीत लगाब ये दोकान पर सजनी हम अहाँ सब प्रीत लगाब ये साला भोरे से बैठल छियै बोहनी नहि भेलै यार अखन तक दोकान पर कोई नहि आबि रहल छै एकोटा गहकी नहि बारिशो के मौसम छै टोपी तऽ लगबऽ पड़तै लगा लै छी छोटरू काका राम राम हो राम राम केना हो छोटरू काका ई बारिशो में टोपी तू लगा ले छो रो तोरा मालूम न छौ मौसम विभाग से ई टोपी देलकै हमरा

गार्ड के मतलब नहीं बुझली सीसीओ कैमरा से महा सीसी कैमरा बोतल कैमरा नाम छै एकर बोतल कैमरा में लाइन जोड़ा पड़े छै बैटरी के देल पड़े छै लेकिन हमर कैमरा ई छिए कि ई फोकटे में काम करै छै और निगरानी एकदम राखै छै तो ओकर नाम कथी छै ई हां ई छै कार्ड कार्ड कार्ड के मतलब तो नहीं बुझला नहीं पता हां ई कार्ड ई भेलै कि हमर ऑनलाइन बिजनेस चलै छै मतलब सामान ले और कार्ड में पैसा दे दहक ओ सब तऽ बुझा देलक तू सब्जी केना दै छै भाव

पहिले तोरा कहलियो मौसम विभाग से हमरा ई सब चीज मिलल। पता हो ई माछ तोरा इंटरनेशनले छ हां तहु इंटरनेशनले दूर से बात कर दूर से तो सब्जी इंटरनेशनल की लेबी से कही? आलू कितने किलो दे छ आलू एक सौ टका किलो छै रे की कहै छै अरे गारे के दोकान थिया ई तोहरू काका के इंटरनेशनल दोकान थिया

हाँ तो की करबा जल्दी बोलो हम कहने रहियो ने तऽ एक पुआ माछे मारि लेबै बैसल हुआ करबो ने कभी ला कका तऽ मरचा केना दै छौ हे दूर से बात कर न कहलियो ने छुबै ना सामान लेबी तबे टा गप कर बुझली कि नहीं बुझली कका अभी तऽ अभी लेबह कि केना करबह लेबी तऽ कही आ नहीं लेबी तऽ रास्ता ना हमर दुकान के गाड़ी में भीड़ लगा देली है आ सामान लेबे ने करै छै आइ जे हमर बोहनी नहि भेल से आ सामान जे नहि लेबही तऽ तोरा आरके एकोटाके जाय लए नहि देबो से बात छै देखै छी गार्ड या कार्ड केहन छै एक जब जे कहि देबो ने अटैक तऽ तोरा आरके सीधे ओतै रुकि सहिए छै चैंपियने छै दुनू केना कका तब सब्जी तऽ तोरा दिअ पड़तऽ हँ तऽ हम तऽ दैए लए बैठल छियै ने बोल ने कथी ले दामो तऽ बेसी कहि रहल छौ हँ लए तोहर

हमरा किछो फायदा नहि भेलै मुँह केना लागै छै मारैत रहै हमरा देखैत रहै हे फोकटेमे तलप आबै छै लाख लाख जे टाका तिरै छियो नेपाल सरकार जे हमरा टैक्स लगा देने छै ओते एकरा तऽ मानै छै कि चल निकल भाग एहन एहन गार्डके राखि राखिते हुए ताहिपर भी हम मारि खा लेलियै नमस्कार यौ दीदी बहिन सब देखलियै तरकारीके जतबी रेट छै ततबी लेना चाही अगर ओहिसँ फाजिल लेलियै तऽ हमरे जकाँ हालत हैत हमरे जकाँ हालत हैत आओर मारि खेबै भीने आ बदनामी हेबै भीने नमस्कार हम मैथिली सरगमके अहाँ सब लाइक कमेंट करू आओर सब्सक्राइब भी जरूर करू धन्यवाद